Deg uselmed ines ɣef fedrar n Masiḥ yessen imdanen. Yeẓra dakken tisin d aglas ɣer ddunit-agi. D tisin yeǧǧan aɛdaw yerfa aṭas. Yeẓra dakken netta ad yettwaqehher. Yeẓra dakken ad t-awin yimdanen ad t-ṣellben, maca ad d-yeḥyu ass wis teltya. Aɣbel n Lmasiḥ yella ɣef widak ara yeddun yid-s, ɣef widak ara yeṭṭfen leqsed i wakken ad uɣalen d inelmaden-ines. Iẓra d akken ula d widak-nni ad ttwaqehren. Iẓra d akken aqehher ad iqqim deg umezruy alamma d tuɣalin-ines tis snat. Dɣa, deg uselmed n Daglas ɣef wedrar, taṣeddart Tiseḥdac inna, Ama sseɛd-nwen, mi ara ken-regmen, mi ara ken-qehhren, mi ara d-gren fell-awen lbaṭel ɣef ddemma-w, ferḥet, neggzet si lferḥ, lajer-nwen meqqer deg yigenwan, akka i qehren anbiya, d win yella d wid yellan uqbel nwen. Lmasiḥ yenna dakken ferḥet asma ara tettwaqahrem. Amek ara yefreḥ yiwen imi yettwaqahar? Mi ara yili yettwaḥras, mi ara yili reggmen-t yimdanen, ma yella nmuqel deg umezruy ad nwali dakken d tidet agdud n Sidi Rebbi yettwaqaher deg umezruy à travers les âges, à travers l'histoire, widak akk i t-yeddan d Lmasiḥ llan ttwaqahren. Inelmaden n Lmasiḥ, widak yeddan yid-s, merra mmuten d timenɣiwt i ten-nɣan. Ula d Yuḥenna, iqqimen d aneggaru, yemmut deg lmenfa. Nfan-t. Ayɣer? Axaṭer aɛdaw ur yebɣi ara ad iẓer widak iteddun akked Lmasiḥ, dɣa ttwaqehhren daymen. Ɣef ddemma n wayagi, a gma neɣ weltma, ma yella tettwaqehreḍ deg ubrid-agi n Lmasiḥ, ɣef Lmasiḥ, mačči ɣef wayen ur nelli ara n Lmasiḥ. Lmasiḥ a k-iqqar dakken d iseɛdiyen i tellam. Ferḥet, neggzet di lferḥ, xaṭer aɛdaw ur yebɣi ara ad iẓer widak ara yeddun akked Lmasiḥ. Ilaq ad neḥṣu d akken d aɛdaw i iḥekmen lemond-agi. Lemond-agi-ni anda iqwa ṭṭrad, iqwa imenɣi deg-s, win ara d-iffɣen deg wannect-nni yebɣa ad yeddu akked Lmasiḥ, aɛdaw ad iwwet. Amek ara t-id-issufeɣ deg ubrid-agi n Lmasiḥ? Ccɣel n uɛdaw ass-agi. d akken ad ireẓ iberdan n Lmasiḥ. Ayɣer? Xaṭer d Lmasiḥ kan i t-yerẓan deg umezruy. Dɣa axaṭer yekreh Lmasiḥ, yekreh widak ara yeddun akked Lmasiḥ. Iqehher Lmasiḥ deg wussan-is dagi deg lqaɛa, ad iqehher widak ara yeddun akked Lmasiḥ. Ɣef ddemma gwayagi a gma-neɣ, ma yella tettwaqehreḍ, mačči d lmeɛna-s d akken Lmasiḥ ulac-it yid-k neɣ ulac-it yid-m. Ma yella tettwaqehreḍ, lmeɛna-s d akken aɛdaw, Cciṭan, win akken, iqehren lmasiḥ ur yefriḥ ara s yis-k neɣ ur yefriḥ ara yes-sen maca lmasiḥ yefreḥ yes-k yefreḥ yes-sen ma yella tettwaqehreḍ mačči lmeɛna-s d akken lmasiḥ ulac-it yid-k neɣ ulac-it yid-m lmeɛna-s d akken d aɛdaw i yebɣan ad k-ikkes neɣ ad k-issebɛed neɣ ad kem-issebɛed ɣef lmasiḥ xdem akk ayagi ay atmaten ur ḥezzent ara ma tettwaqehren ma tebɣiḍ ad d-nerr isteqsiyen-ik neɣ isteqsiyen-ik abonné deg lacin-agi Akken daɣen ǧǧaɣ-d un commentaire neɣ cliɛeɣ-id ɣer lwatsap. Qleɣ dagi i wakken ad d-nerr isteqsiyen-nwen. Ad d-smektiɣ aqehhar mačči lmeɛna-s d akken Lmasiḥ ulac-it yid-neɣ. Aqehhar lmeɛna-s d akken aɛdaw yebɣa ad aɣ-issebɛed ɣef Lmasiḥ, win akken yemmuten fell-aneɣ. Ǧǧaɣ nehna d talwit ɣer tikti nniḍen.